X'inhi l-idea li tindilek bil-fwieħa? X'jiġel in-nisa, l-irġiel, kbar u żgħar, Eġizzjani, Ċiniżi, Hindu, l-Arab, Griegi, Rumani, kollha kemm huma ibidlu r-riħa naturali tagħhom biex minflok ikollhom riħa ta' fjur, jew ta' nċens, jew xi ħaġa eżotika oħra. Għal ħafna, il-fwieħa hija mezz kif iħassuhom iktar attrajenti u iktar konfidenti, ittihom sens ta' prestiġju u lussu. Għax apparti l-fatt li mal-fwieħa ħafna drabi tkun qed tixtri d-ditta u l-prestiġju li toffrilek, f'dik it-taqtira fwieħa hemm mistura l-emozzjoni li kapaċi tqanqallek, sens ta' nostalġija, xi tikka ċitament, ferħ jew anke melankolija. Imma fl-antik, il-frieħa kienet tintuża ħafna biex tatti l-intejjen tan-nies li kienu jdumu ix-xhur ma jinħaslu. Vera li Ġesu Kristu kien iħobb jagħmel dik it-taqtira fwieħa? Enejdu hekk, fil-Bibbja, it-trere ġabu deb, inċens u mirra lil Ġesu Bambin u jidher li l-Madalena ħaslet saqaj Ġesu biż-żejt imfewwaħ. Imma mhux il-Bibbja biss issemmi l-fwieħa. Fil-Koran hemm miktub li min jirnexxielu jasal igawdi minn ilmijiet li huma aktar bojod mill-ħalib u jfuħu iktar mill-mask. Fil-Hindu, il-fjur u l-inċens jintużaw fir-ritwali u interessanti li kif tiżżewweġ koppja joqogħdu bil-qeda taħt tinda li tkun kollha rwejjaħ sbieħ. Fir-ritwali Eġizzjani, il-mejtin jidilkuhom biż-żejt ifuħ. u fil-knejjes Maltin naħarqu l-inċens fl-okkażjonijiet importanti. Kif tagħmel biex toħloq riħa li tfuħ? L-iktar forom antiki tal-fwieħi x'aktarx li huma appuntu il-ħruq tal-inċens u ħxejjex u sustanzi aromatiċi mis-siġar. Mod ieħor huwa d-distillazzjoni li l-ewwel deskrizzjoni tagħha issiba fil-ktieb tal-Arbi Afixenna. li kien juża biex jagħmel iż-żjut mill-fjur. Fis-seklu 19, l-iżviluppi fix-xjenza bidlu l-mod kif issir il-fwieħa. Saret issir bil-kimika, imma r-riċetti iżommuhom sigriet immens. Biex iżidu mal-misteru, ħafna jiddiskrivu l-ħolqien tal-fwieħa bħala kompożizzjoni mużikali b'noti differenti li joħolqu armonija li kapaċi tqanqal memorja ta' esperjenza jew ħolma. U x'inhu U ixin ir-riħa, għodda waħda biss għandek bżonn biex ix-xomma. Riħa tfuħ, kif ix-xomma? Meta tieħu n-nifs minn imnieħrek, mal-arja tidħol ir-riħa. U meta tasal f'ċertu parti tal-imnieħer fuq wara nett, issib dik li tissejjaħ l-olfactory epithelium Post mimli miljuni ta' ċelloli li xogħolhom hu li jarfu r-riħa. Skont ir-riħa, uħud minnhom jagħmlu reazzjoni u skont dik ir-reazzjoni, il-moħħ jaraf x'riħa hi. B'kollox il-moħħ kapaċi jaraf mal-10,000 riħa differenti. Il-kelma perfume fil-fatt ġejja minn żewġ kelmiet per fume mid-duħħan u bil-Malti mill-kelma ifuħ. Ifuħ, fwieħa. Vera li l-fwieħa tfejjaq. Mhux eżatt hekk l-affari, imma vera li l-essenzi li minna jsiru l-fwejjaħ għandhom proprjetajiet terapewtiċi mill-kittib Ruman Plini li fl-ewwel seklu wara Kristu semma 32 duwa magħmula mill-wart u fjur ieħor. Sat-trattament tal-aromaterapija illum m'hemmx dubju li l-użu tal-essenzi birwejja sbieħ u l-fejqan